האט מיר א גער מאן נעכטן געזאגט, א גער מאן א גרוש האט זיך לעצטנס געגעטן ארויס, קוים חתונה געהאט, קוים געגעט, די עולם מאכט זיך אן זייער זייער געשיקט, די עולם ארבעט אן תמיזות א זריזות, אמאל האט זיך זאכן געשלעפט, יעצט מען האט זיך סעפערעיט, מען האט איבערגעטראכט, היינט חתונה געהאט, לא לעניין, חתונה געהאט, סעפערעיט, שוין לאנג געווען א גט, כ'האב זיך געהערט ער איז סעפערעיט, שוין לאנג געגט. אייזשט האלטן רעכט האנט. און איך קען לייגן מיינע צוויי סענט, איי דער עולם קען לאכן, ווער ס'וויל לאכן קען לאכן. מען דארף זיך נישט משוגע מאכן מיט איין האר. מען דארף זיך נישט משוגע מאכן מיט איין האר. ניין, מען דארף נישט זיין משוגע וועגן דעם. מען איז מתפלל יעדן טאג זיך צו לייענען מעיין ערוך. און און און און מען מעג מתפלל זיין און מען דארף נישט אבער א פלאץ ווי עס איז געווען א מנהג ישראל יא מקפיד צו זיין איז געווען ביים מתן השלח. אזוי איז אזוי איז מקובל ווייס נישט ווייל די מנהג איז געווען מען טיילט ציגערעטלעך די קינער זאל אויסגיין אפי' אזוי האט פלעגט מען זאגן אזוי אזוי האט מען געזאגט דורות איז משמע ס'משמע פון דעם אז קעגן עין הרע כאילו מען זאל פארגינען מער מען זאל

ס'איז א גרויסע, לפי עניות דעתי, א גרויסע גורם פון דעם איז די חתן כלה פיקטשערס וואס מ'ציעט אויף זיך ארויף פאר עין הרע. אז איינער וויל זיך אפהיטן, מ'זוכט סגולה די זיווג זאל ליובא זיין, וואלט איך געזאגט חתן כלה זאלן מ'שיקט נישט ארויס קיין חתן כלה פיקטשערס, דו ווייסט רבונו של עולם, כ'גיי נישט נעמען די שמחה דו האסט מיר געגעבן מכשיל צו זיין אנדערע אידן, אריינברענגען קנאה ושנאה, צובראכענע אידן, פארווייטאגטע אידן. דארף נישט, פעלט נישט אויס. שוין, א הארה, א זייטיגע הארה. דא א האלב יאר זאגט ער נישט קיין שיעור אין מענדל ווייס. ענדליך ער נעמט אן טעלעפאן און זאגט א שיעור, האקט ער און בראקט אויף יעדן אז גייט פאלן דעם מענדל ווייס. שוין. דא א געמיינע גרוש טרעפט מיך און ער זאגט מיר, ר' מענדל זאג מיר א גוט ווארט. עפעס א, וואס האט זיין מיט געלט? וואס האט זיין מיט געלט? זאגט ער מיר, יא, וועלכע מאכן געלט האט ער גע'גט לעצטנס פאר ראש השנה.

זאגט ער צוויי טייטשעס גמאטשעס ער היין ברענגט ער א גמרא מסכת שבת דף למד אלף דאכט זיך מיר איז דער נאמען אז היין איז דער לשון אח איז באם בלשון יוון די גמרא זאגט היין ירא שם אין חכמה נו איין איינציגע חכמה ירא שם ערליכקייט דאס איז די עכטע חכמה אלעס אנדערש איז שטיסם שטיסם אבולם הייבל אבולם היין ירא שם חכמה זאגט דעם גמרא היין איז א איין

עס קומט אויס לויט די לאמיר גיין לויט די לויט די פאפיר און תורה לויט די צאליגע עבודה זיי זאגן א היין זאגן זיי איין קומט אויס אז גמרא זאגט היין בלשון יווני אח אז מיינט אפשר דייטש ווייל איין קיצ זאגט די גמרא ברענגט די גמרא אז היין בלשון יווני אח אז היין איז איין איינס טייטשט ער אזוי די משה זאגט זיי זאגט היין בני ישראל השם אלי היין לא יאמינו לי

א איד קען גלייבן אלעס און וועט גלייבן אלעס. קומט צו ביי א גדאנק אז טאמער זאגט ער אזוי זאגט אזוי זאגט אזוי לשכת דרכי. א רבי קען צוזאגן פאר זיין חבר זעט זיך אויס געז. א רבי קען צוזאגן פאר זיין חבר זאג דיר די גייסט קענען קאווערן חתונה מאכן די גייסט שטאט שוין אונטער און ער זארגט זיך ווייטער. דער איד פון משה רבינו דער אייבערשטער זאגט פון משה רבינו גיי זאג פאר די אידן אז מען גייט ארויסגיין פון דא מיט גרויס געלט נישט נאר מען גייט ארויסגיין. גייט נאך ארויס געבן מיט א חופה זאגט דער זאגט דער רבי זיין געזונט פרנסה בהרחבה גדולה רב שליט א משה פיין זאגט פאר די אידן אז מען גייט ארויס געבן פון מיט פרנסה בהרחבה גדולה מען גייט ארויס געבן מיט גרויס געלט ער שליט פאר אידן זאגט משה בייני זאגט ער שליט משה זאגט פאר אידן וואס אלע איש משכנתא א יעדער פאר וואס ער קען אנבארגן מיט כלים כלים שוינים מיט גאלדענע כלים זילבערנע כלים מיט אטרוגן זיי וועלן עס קיינמאל נישט דארפן צוריק ברענגען. אין איז דאך שוין קיין געניי אויס איז דאך געווען מיט רעב ביטע שווער דארט יארן לאנג לאו זי מאכט שוין מויד די דייט האט פארשטאנען אז מ'איז געווען פאר גיטוגנס געלט די ביליאנע דאלארן פאר נאמען צו קלאפן זיי אין אין אין אין אין שוין האט מען דערקענט זיך

ריזיגע געגנטער, טייערסטע געגנטער אין די וועלט, טייערסטע געגנט אין די וועלט, איז פארברענט, א פארברענטע וואלד, א פארברענטע וואלד, דאס האב איך געוואלט זאגן אז עס איז שווער צו גלייבן אז פארברענטע וואלד, מען זעט די פארברענטע וואלד פון אזעלכע ריזיגע שטעטל, איז עס גרינגער צו גלייבן. משה רבינו זאגט פאר דעם אייבערשטן זאג די הייליגע נאזיצער א זאל זיס ווארט, און משה רבינו זאגט פאר אייבערשטן זאג פארן אייבערשטן היין איז די לשון איין. די איינע זאך קען איך זיי זאלן מיר נישט גלייבן, אז ס'גייט זיין געלט בהרחבה, ניין, ער גייט זיך זארגן וואס גייט זיין מיט געלט, דאס אריינצוברענגען א איד אז זארג דיך נישט דו גייסט האבן וויפיל געלט דו דארפסט, מיין היימישע גאס האט מורא צו האבן קינדער, וויאזוי ווייס איך איך זאל האבן געלט, סטאפ שוין, סטאפ די נאנסענס, סטאפ די נאנסענס. און און און און און קען זיין פשוט ביאס להם בוטים ביאס להם בוטים רש זאגט טאקע ס'מיינט בוטים קען זיין צווי אבער כ'מיין די רשבם איז דא מפרש זאגן זאגן זאגן כפשוטו קען זיין פשוט מענטשן האבן מורא האט דאך נישט געהאסט געוואלט כאפט זיך אריין די ליבעראלע אפיקורסות וויאזוי ילך איך זאל האבן צען צוועלף קינדער זאל איך איך האבן א גענוג גרויסע הויז איך האבן געלט צו קויפן הויז יא דער אייבערשטער זעהט, ויעש להם בתים, דער אייבערשטער זעהט דו ברענגסט קינדערלעך, דארף ער דיך געבן גרויסע הייזער פאר די קינדערלעך, וואס האסטו אזא מורא? געזאגט א פשוטע כפשוטו, קענט איר כזאל מפרשן לענ ד כפשוטו, איך דענק שוין נישט פונקטליך, עפעס איך דענק איך ווייס דעם פארשער זאגט בה ד כפשוטו, נישט דער רשבם צו דער אבן עזרא, כ'דענק נישט. ווי הייסט דיין בוטשער? און וואס איז ארויס צו קומען? יא זאגט די מאדזשיצער אזוי והי' לא יאמינו לי, דאס איז שווערסטע צו גלייבן א איד זאל האבן געלט בערייער דאס איז שווערסטע דאגה, און גאנץ שער הבטחון ווי ער רעדט, רעדט ער טאקע בעיקר פון געלט, מען זארגט זיך וועגן פרנסה, ווייל דאס איז די שווערסטע נסיון צו האבן בדחן, זאגט די מאדזשיצער דאס איז מוסר זיין פאר אידן, פארן אייבערשטן, והי' לא יאמינו, די איינער זאגט שאלה משכ האט די גאנצע געלט בערייער, והי' לא יאמינו לי, די איינער, הי' איז איין. די איינע זאך לאזן מיר נישט גלייבן, דאס איז שווער צו מאכן א איד גלייבן אז איך גיי האבן געלט ברמב ם. נאך א זווארג זאגט ער בדרך צחות, זאגט דער מלך, ווייסט פאנקי שווער עס זאגסטו דאס בדרך צחות, אז די אידענע און די פרויען זארגן זיך זייער וועגן געלט, זארגן זייער, זארגן זייער וועגן געלט, ווייל, ווייל, ווייל, ווייל, זאגט דער מאדזשיצער, ווייל, מען זעט בחוש, אז אפילו א מאן איז זיך מחזק, אבער די פרוי זארגט זיך נאכאלץ, און ער זאגט זיך אויס ער איז דא בליצי ישועה, פארוואס זארגט זיך די פרוי אזוי וועגן געלט? נישט ווייל זי וויל פייניגן דעם מאן, ניין, ווערייעריש נישט, זאגט די מודז'ה טערץ האט א סיבה, ווייל, ווייל, ווייל די דאנגע, א איד קען זיך מחזק זיין, א איד האט א דאנגע, קומט א בלאט גמרא, פארגעסט מען אלע דאנגעס, ברענגט ער די גמרא, די גמרא זאגט, ס'איז א פסוק אין משלי המלך, חכם מכל האדם, דער קלוגסטער פון אלע מענטשן, חכם מכל האדם, משלי המלך זאגט, דאגה בלב אשת שכנו. א מענטש האט א דאגה ישכנו, איז דא אפאר פשטים אין חזל און גמרא און מדרש וואס מיינט ישכנו, איינער זאגט ישכנו מדעתו, אויב איז ישכנו בייגט עס אראפ טראכט נישט דערפון, טראכט נישט דערפון, טראכט נישט דערפון. וויאזוי האט ער געמיינט די מעשה מיט בעלזער רב? א איד איז געהאט, א בחור האט געהאט שלעכטע מחשבות, געפערליך שלעכטע מחשבות, און ער קען נישט שטאפן די טראכט פון די שלעכטע מחשבות אריינגיין צו בעלזער רב פאר א שבת, אז ער קען נישט, ער דארף א עצה צו זיך פטור ווערן פון די שלעכטע מחשבות.

א גאנצע צייט וואס איך קען דיר נישט וואס קעצ'ט קענסטו צייטן טראכטן פון אפשר נאך איציק וואס איך א גאנצע צייט איז דאך א נערוו וואס לויפט דורך א מענטש אז ווי מער איך וויל עס פטור ווערן הייבט איז לאך לאך דיך אויס לאך דיך אויס געזאגט דער רצחת אויף קול סאטמאר אבער דא האט דער בשם הקדוש געגעבן נאך א נאמען פאר זיין טאכטער אדל

לאך דיך אויס, האב זיך אויסצולאכן, האב שוין פשוט געזאגט אויף די גמרא, אז די גמרא זאגט אז איינער פון די אמוראים האט געהאט גילי אליהו, פונקט ער געווען צווישן א ריזיגע עולם, האט ער געבעטן אליהו הנביא, ווער פון די גאנצע עולם, טויזנטער מענטשן, ווער פון די גאנצע עולם איז א בן עולם הבא דא, האט ער אים געוויזן אויף חנה טרייבט חנה. פאר רבי שלמה אמרי זיע האט זיך מבטל אז פרעגן ארומגיין וואס ס'מאכט זיין אידן זאגן מבטל פאר צובראכענע אידן טאמער זענען געווען צוויי אידן זענען צוקריגט האבן זיי מיט גוטע ווערטער מיט ווערטער גוטע ווערטער שלום געמאכט און דאס זענען בני עולם הבא הנה תראה בצפון אזוי זאגט די גמרא בשם הקודש האט זיך יעדע זאך אויסגעטייטשט לעובדא למעשה בשם הקודש האט אויסגעטייטשט האט מען געוויזן אז הנה תראה בצפון אז די בני עולם הבא ווער ס'האט די צוויי געלעכטערס די בני עולם הבא וועלכע צוויי געלעכטערס איינס די וועלט לאכט אים אויס און ווייסט, ער לאכט זיך אויס פון די גאנצע וועלט, ווער ס'האט טענות אויף רבי חנא, דער קען זיין אווער אינעם ארבע. ווייל די עיקר איז דאך טעמו יא, אבער דער מלאך ברענגט אין די בריוון, דער מלאך, דער מלאך פון עמעק ברענגט אין די בריוון אויף טריקת קודש, אז ס'איז געווען א צדיק, ער האט געהערט ווי עם הארץ וויינט זיך זייער בטעמו יא, און מיט טעמו יא, מ'וויינט זיך ביי די עבודה, צדיקים לייגט זיך גיין אונטער אין די עבודה פון פשוט'ע אידן.

אויף פויליש איז אויך א תמוז דארט. דער דער דער דער האט ער געזאגט איך וויין תמו א מ דער קלאכט צו מיר יענער לאכט צו מיר מיין אפגעריסענע קרעטשמע ווער קוקט מיר אויף די פארעד ווערט מיר עיקר איז תמו א מ דארט אין הימל וואס זאגט מען וואס זאגט מען אין הימל קינדערלעך תמו א מ וואס זאגט מען דארט אין הימל דאס איז חשוב דער סיוט איז נישט די חילוק. רבי שם טוב האב איך געזאגט, רבי שם טוב קען זאגן אזא ווארט, האב איך געזאגט דער רצחת האט ארום געגעבן זיין טאכטער אדל, האט זייער ליב געהאט די טאכטער, האט זיך נישט גערירט און איז געפארן קיין ארץ ישראל, און זי געפארן מיט אדל, האט זיך נישט גערירט אן אדל. און די הויז פון רבי שם טוב שטייט נאך, אדל האט דארט געוואוינט, אדל האט איבער געגעבן דאס הויז, זי האט דארט געוואוינט שפעטער. און בית מדרש שטייט נאך. שוין, לאמיר נישט פארקריכן, אדער אדער שוין האב איך געזאגט עפעס צו לאך דיך אויס, א מענטש דארף זיך קענען גוט אויסלאכן פון אלע שוועריקייטן פון דער וועלט, און וויאזוי קען מען זיך אויסלאכן? אז מען ווייסט אז דער רבונו של עולם וויינט מיט מיט מיינע צרות, ער וויינט מיט מיינע בין איך זיך נישט אליינס אויף דער וועלט, דעמאלט קען מען זיך גוט אויסלאכן פון די צרות וואס מען ווייסט קודם כל אז ישי השם כהרף עין, ישועה קען קומען אין איין רגע, און נאכדעם קוים ווייסט מען, ס'האט א חשבון.